xejn eh, minn suġġett għal ieħor mill-sitwazzjonijiet illi nsibu ruhom aħna fid-djar tagħna għal taħdit. U allura ħanitkellmu ma' Chris Giordano dwar il-Malti safi Chris li huwa arrej tal-provi, xi ħaġa illi aħjar eh, xogħol illi qed inħares illi ħanibda fil-żmien eh, illi illi ġej. Il-Malti safi, issa, aħna s-sezzjoni tagħna jisimha Malti pur. Puru safi, tinftijem l-istess. Pero minnom it-tnejn, li mu l-vera Malti tal-edem? Għanajdlek l-ewwel net, l-idea ta' Malti safi hija idea li illum il-ġurnata pjuttost ma nħarsux leja wisq blenti pożittiva, fis-sens li hija idea li oriġinat lejn l-aħħar kwart isu tas-seklu 19, mhm. fil-fatt fl-1880 eh, twaqfet dik li kienet imsejħa x-xirka xemija, anke mhm. li sem jider, eh, semmitiku għall-aħħar. Għall-aħħar. Ekku, ekku. Kienet għaqda puntu sema maħħa għaqda favur dak li ju semitiku fil-Malti Prattikament kienet eh, tagħmel sforzi kbar ehm, biex telimina Kull sens ta' romanz. Kull sens ta' romanz u ma kienieċ teżist illum, għax illum kieku ovvjament anki tirresisti b'mod għawi il-klim li ġej mill-Ingliż. Ġifiri għal Li għandek ħafna, ġifiri għandek ħafna nies illum il-ġurnata, eh, li ġifiri fil-waqt li għandek situazzjoni fejn hawn Maltin illi qed ibatu biex jitkellmu bil-Malti, għandek ukoll element kbir ta' Maltin illi huma allerġiċi għal taħlit mal-Ingliż fil-Malti. Ekku, fil-fatt tiskanta kif biex inkompli ma' li qed tgħid inti, meta titkellem ma' ħafna nies illum il-ġurnata tinnota kemm jużaw kliem li ġej mill-Ingliż u mill-lingwi oħrajn. Tiġi awtomatika. Eżatt, tiġi awtomatika, imma b'mod speċjali mill-Ingliż. Kultant anki frażijiet sħaħ biex ma ngħid sentenzi. Ġifieri, minix ngħid ġifieri li dak huwa kollu kemm hu Malti, issa nkun qed nitkellem fid-dettall. Però ma tistax telimina l-fatt li Għad hawn vera nies kif qed tgħid inti li huma qed il-kelma tajba allerġiċi. Pereżempju biex insemmi aneddotu żgħir. Diġà ssemma drabi oħra minn kelliema f'din ir-rokna qabli. Nsemmi pereżempju l-Keith Attard li kien semma ħafna dwar il-Malti ilsien imħallat, anki semma deċiżjoni tnejn li kienu appuntu fuq kif ħa tikteb il-kliem li dieħel mill-Ingliż fil-Malti. U hemmhekk Kien hemm episodju żgħir, vera kurjuż biex ngħidlek, fej kien hemm min f'dan il-grupp ta' diskussjoni li qed jiddiskuti kif għandu jinkiteb il-klim bl-Ingliż fil-Malti. Li jirreżista pereżempju l-kelma switch. Hmm. Il-kelma switch biex tixel id-dawl, eh, issuġġerixxa li daw il-kelma Interessanti kiku, nejdlek kiku inti xkelma. Ma fas kiku jena. Ekku, jinnaf. Eh, dan, s-sugġeri xal-kelma kmant. Issa l-ewwel nett il-kelma kmand qasir bis-Semitika, ġifieri forsi min hu mhux għax kellu f'moħħu eh, eh, ġibda partikolari lejn is-Semitiku u mhux. Le, l-importanti għalih li mhux Ingliż. Ekku, ekku, ġifieri ġifieri dawn l-idejat tibqa' ssibhom. Però fil-verità da punt eh, importanti li xaqt nagħmel, aħna biex ngħidlek Meta ngħid aħna ġifieri aħna nħobbu l-Malti u nistudjaw bħalek pereżempju anke li qed tistudja l-qari tal-profita. Nirreżistu daqsxejn l-idea ta' Malti safi għaliex sa ċertu punt ix-xekkel, ġifieri it-tellef, iżżomm lura l-Malti milli jiżviluppa. Kif forsi nsemmi l-qoddim jekk ikolli ħin, kull lingwa jiġri la hekk li ikolla ħafna influenzi minn lingwi oħrajn. Inkella ma tikbirx. Le, ngħiduha kif inhi, hemm ukoll arti meta iżżewwa ilsna differenti. Ġifieri jiena għalija tisma' preżentatur illi kultant ħajżewwa il-vokabularju tiegħu. Ngħid ma nisma' dana fih fih aktar preġju issegwih. Mill-banda l-oħra imma issib preżentatur, pereżempju, illi tantu xott mill-vokabularju Malti li kollu jirrikorri għall-Ingliż. Eżatt. U hemmhekk eh, hemm linja li titqgħod attent kif tibbilanċja. Ekku, importanti speċjalment anki fuq ix-xandir li kemm jista' jkun. preżentatur jiena iva, iva. minn nies kollha naħseb l-iktar persuna li jitkellem, ġifieri. Ekku, ekku. Le importanti li anki fuq ix-xandir tintuża kemm jista' jkun il-lingwa fil-mod sabiħ tagħha. Per eżempju, Ma nistax ma nsemmix għax il-ħin naf li jtir, il-Nino Cremona pereżempju. Nino Cremona li kien ehm, magħruf anki bħala s-surnin, hemmhekk ir-reġija qed turina fil-fatt anki ritratt tiegħu. Ehm, interessanti l-ewwel net, da fatt li jiena nagħmel naqra riċerka għal dal-programm, fil-waqt li xirka xemmija bdiet fl-1880 u wkoll twieled dik is-sena. Eżatt, biex tara naqra. Kienet kombinazzjoni, ehm, għaliex is-surnin kien pjuttost kontra din l-idea ta' Malti safi, kien studjuż, kien kittieb, kien għalliem anke tal-Malti. U fost l-oħrajn għandu żewġ sentenzi. Kien progressiv ħafna wkoll, eh, bħala iva, iva. persuna. Ekku, kien bniedem magħruf ħafna żmien, kien anki biex naqbel miegħek li kien progressiv anki pereżempju hemm biex twaqfet laqda tal-kittieba tal-Malti dak iż-żmien, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. U tajjeb illi tgħid. Jkun ma jaħsibx illi għadha b'dak l-isem. Eħe, ma tajjeb illi meta inti tgħid laqda kittiba tal-Malti, f'dak iż-żmien qegħdin nitkellmu li l-Malti laqqas kmien apprezzat. Ġifieri biex toħloq, biex jirnexxielek tagħmel xi ħaġa bħal dik kellha eh, riperkussjonijiet anka politiċi. Ekku, fil-fatt kien għad anki fi żmienu, kien għad anki m'hemmx sistema ortografika. Fil-fatt anki biex fl-1924 mhm. ħareġ it-tarif fuq il-kitba Maltija. Imma biex inżomm kemm jista' jkun ma' suġġett ta' Malti saf, jiġifieri. U għandna din is-sentenza li hija kontroversjali eh, ħafna. Eżatt, eżatt, ekku, għandna. Kwotazzjoni tiegħu. Kwotazzjoni tiegħu, bla dubju, jekk il-kelma hija barranija u toqgħod u tieħu s-sura Maltija, allura nistgħu ngħidu li hi safja. Dan kumment forsi anke fi żmienu daqsxejn avventuruż, forsi daqsxejn Kontroversjali. Kontroversjali, ekku. Iġifieri bil-mod kif qed jirraġuna hawnhekk Nino Cremona, kelma bħal pereżempju tofija, li ovvjament ġejja minn tofi, jew briksa, li jien naf forsi hawn min jgħidlek imma briksa għal min ma jifhimx għax briksa biss biss ġejja minn briks li hi plural, imma Il-Maltin. Briksa ngħidu aħna. Briksa ngħidu, ma ngħidux brik. Mhm. Inkella tidher li tkun qed titkellem l-Ingliż mhux bil-Malti. Biex ngħidlek. Jiena bħal pereżempju, eh, aħna ma ngħidulux kabird bil-Malti. Kabord. Għax ngħidu l kabord. Ekku ngħidu kabord. Ekku, ekku. Hemmhekk forsi d-differenza naqbel miegħek tamma ġifieri hemmhekk id-differenza biss fuq il-pronunzja. Għambat eh, eh, anka kif niġi biex niktbuha. Issa, biex nikbuha mbagħad hemm l-argument ta' deċiżjoni tnejn li jekk niftuħ għaddija ma tisafi. Imma li rrid ngħidlek hu ġifieri eh, kultant influenza mill-Ingliż tiġi jew fil-pronunzja bħal meta tgħid inti baqgħet l-istess kelma, cupboard ngħidulu cupboard, eh, jew inkella anki saħansitra tidħol bidla grammatikali. Ġifieri briksa fl-Ingliż ma teżistix. Għandek brick u bricks il-plural. Imma il-Malti għaliex ħafna drabi mhux kull kelma fis-singular tispiċċa bla, imma għandek numru ta' kliem nispiċċaw bla, allora ma' kelma bricks mill-Ingliż il-Malti żied dak is-suffisqa biex ħoloq singular għal Malti. Qed tifhem ġifier hemmhekk għandek mhux biss pronunzja, jekk jekk hemm pronunzja differenti, imma għandek grammatika wkoll, bid- Ukoll. bidla gr- grammatikali. Em, Fl-istess ħin eh, ma rridx ninstema' li qisu illum il-ġurnata jgħaddi kollox u qisu l-Malti kif nafuh fis-sens eh, eh, il-klim li kellna qabel għandna nissostitwuh dejjem għall-klim Ingliż. Ġifieri fl-istess ħin, kwotazzjoni oħra ta' Kulina kienet Infittxu kemm jista' jkun ukoll li ma niqdewx bi kliem barrani, forsi r-reġija tista' turielna, ekku, tajjeb, infittxu kemm jista' jkun ukoll li ma niqdewx bi kliem barrani, issa meta jgħid barrani mhux oriġinali, all right? Bħal fridge. U iva, ekku, għalkemm f'dak is-sens m'għandniex sostitut għaliha, imma hu qal li jekk Il-telma taqdina telma Maltija taqdina tajjeb. Tajjeb, e, e, allura nipreferu. Eżatt, nużaw il-kelma Maltija. Jiġifieri, per eżempju, jekk inti tista, per eżempju, jinna flok toj, tuża ġugarell jew flok ħarqa tuża nepi. Jew eh, inkella. Tużani fil-kontra. Eh, jew tuża tarbija minn flok baby. Ekku, eżatt. Miew per eżempju magna tal-ħasil minflok washing machine. Ah, ah. Issa jien minix qed ngħid illi intu titkellem għandek toqgħod il-ħin kollu konxju u taħseb għax il-bniedem jitkellem b'mod ehm, awtomatiku kif jiġi ħekli f'moħħu. Fil-fatt mbagħad tista' tagħmel distinzjoni oħra. Aħna hawnhekk qed nitkellmu l-iktar dwar il-lingwa mitkellma. Ehm, tista' tagħmel differenza bejn meta wieħed jitkellem u meta wieħed jikteb. Għaliex, eh, eh, biż-żewġ modi qed jikkomunika, imma bil-kliem eh, intu titkellem ovvjament huwa hija komunikazzjoni ħafna iżjed spontanja. Allura bniedem żgur li se jitkellem b'dak li jiġi moħħu l-ewwel. Mhux se joqgħod jaħseb u jqis il-kelma. Hemmhekk Eh, għandek tendenza forsi li tiġi f'moħħok washing machine u ma tgħidx magna tal-ħasil. Sewa, ma importax għandna deċiżjoni dwar hekk kif jinkitbu dak il-klim u da. Però intu tikteb naħseb illi ikollok ċans iktar taħseb, iktar eh, tevalwa dak li qed tikteb, iktar tħassar u tirranġa, mhm. allura tista' tuża kelma flok oħra. Ġifieri hawnhekk naqbel anki ma' Nino Cremona li Jekk għandek kelma Maltija u taf li ħa taqdik tajjeb u ħa tinftiehem. Uża lilha. Tuża lilha biex kemm jista' jkun il-kliem Malti ma nitilfuhx. Ħalli jidħol kliem barrani biex insejħulu hekk eh, ħalli jarrekkixxi l-kelma il-lingwa Maltija. Jekk naraw l-influss tal-kliem barrani fil-lingwa Maltija, għandek uħut minnu illi Għax ma kenniex. Jien naf qed tiġini f'moħħi switchboard. Ma kenniex. U ħafna minnhom huma eh, marbuta mal-informatika u anka industri iva, iva. illi huma eh, qegħdin huma industri moderni. Però mbagħad għandek uħud eh, mill jena nejt mill-kelmiet Maltin, illi għax ma bqajniex niprattikawhom. Iva. Tlifnihom. Eħe. Kenna u tlifnihom. Iva, dika, dika tiġri, tiġri ħafna ġviri, tiġri mhux fil-Malti biss. Mhm. Però eh, jista' jkun ukoll eh, li dak ukoll sa ċertu punt jarrikixxi l-lingwa. Per eżempju, nagħti ġiex eżempji żgħar. Iva. Fil-waqt li għandek per eżempju l-kelma qabbel, mhm. fil-Malti. Għandek anki tikkompara u tipparaguna. U tipparaguna. Naħseb waħda ġiet qabel l-oħra, ġifieri bl-istess mod, illum jgħixu flimkien daw il-klim, eh, u għandek tliet kelmiet pratikament li jfissru l-istess. Għandek pereżempju l-kelma għani, mhm. għal-kelma sinjur, u tisma' anki l-kelma rikk. Lingwa rikka pereżempju. Eh, ma meta tikonna pereżempju eh, mill-banda l-oħra, eh, ġiblek eżempju ieħor, jekk għandek jew tħallat jew timmiksja. Issa jista' jkun, ekku dik interessanti li qed tgħid inti, jista' jkun li kultant kelma ikollha anki tifsira f'kuntest partikolari. Pereżempju, ehm, qed iġibli f'moħħi anki episodju ieħor minn żmien meta kellna ċertu taħditiet jien ma kontx fil-kumitat ta' deċiżjoni tnejn, imma mbagħad ovvjament kellna taħditiet bħala qari tal-provi, l-għalliema kellhom, kulħadd kellu. Eh, u kien hemm eżempju vera interessanti. Aħna ovvjament ninsistu li bniedem pereżempju juża l-kelma naqbdu mat-tisjir pereżempju, juża l-kelma taqli, mhux tifrajja. Mhux hekk. Qed tifhem? Inti togħġbok pereżempju l-kelma tibbejkja kejk? La, jiena. Qed tifhem? Jiena hemm programm hemm programmi li u nisma' chefs li l-kelma eżatta hija jqażżuni jitkellmu. Ekku, ekku, ekku. Jaqbad, la naqbad u naqliblu. Eżatt, eżatt. U għall-grazzja t'Alla, Television Malta jagħtu każ ħafna. Iva, iva, iva. Ekku. Nixtieq li nara aktar l-awtorità tax-xandir li timmulta lil min jitkellem. Di kamera tħoss fija jien. Tibbejkja jew tifrajja. Issa, eh, interessanti li daw waqt id-diskussjonijiet li kellhom, pereżempju kien hemm min. U lil dawn ġifieri kienu anki professuri, nis vera intiżi fil-Malti. Allora imma il-kelma tibbejkja għandha Aw, ambjent partikolari, kuntest partikolari fejn bil-forsi jisek li la tittuża. Għallu xinu. Jisu eh, eh, sprayer tal-karozzi, per eżempju, li daħħal il-karozza f'isu tip ta' forn, mhm. ma nafx ma nafx daqshekk fis-suġġett. Imma il-kelma li jużaw in-nies ta' din is-sena partikolari Hija tibbejkja. Eh, li jużaw iva. Ġejja mill-Ingliż, imma jekk ngħidu taħli. Eħe, imma ħantik eżempju ieħor pereżempju tissejvja. Ħadd ma jgħid tissejvja l-bolol f'ġieħ kemm hemm. Imma kulħadd jgħid ifadda l-bolol. Eżatt, jew iġemma, jew inkella inġemma eh, l-flus. Imma mbagħad, eżatt, imma mbagħad tgħid tissejvja eh, xi ħaġa tal-kompjuter. Eżatt, eżatt, jiġifieri jista' jkun il-kelma daħlet sempliċement mal dik. Irridu nkunu għaqlin biżżejjed aħna li nużaw il-kelma t-tajba fil-kuntest it-tajjeb. Kelma tal-aħħar, int semmejt il-kelma chef, dik hija kelma pereżempju mill-Franċiż li daħlet fl-Ingliż. L-Ingliż waħda mill-ikbar lingwi fid-dinja, ukoll kellu ħafna influwenza minn lingwi oħrajn, pereżempju mill-Franċiż. Il-Ġermaniż ukoll, għalkemm ikkopjaw. Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri lingwa tikber billi. iddaħħal klimti. Chris, grazzi ħafna tal-arfin li qsamt magħna, aħna nippruvaw nżommu kemm jista' jkun id-diskussjoni fuq il-Malti ħajja għaliex eh, finalment m'hemmx kwistjoni ta' pur jekk nitkellmu fuq l-unika lingwa li qed tiġini ġo moħħi li baqgħet pura Kienet il-Latin eh, u mietet. Ekku, eh, tista' tpoġġi dak l-argument. Ġifieri jekk wieħed jista' jibqa' hemmhekk eh. ma nixtiequx illi noqtlu l-ilsin tagħna rridu nkomplu nżommu ħaj u nefolvuh ukoll. Aħna nibqgħu nefolvu flimkien minn hawn ftit tal-minuti oħrajn hekk kif issa mit-telebeħ u mbagħad nikkonkludu l-programm tagħna flimkien ukoll. Jean-Claude